Helo bawb a chroeso'n ôl i Taro gyda ni a wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad y degfed ar hugen o Fawrth 2026 a ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd i edrych ar sialens yr wythnos a ni'n mynd i gael gair bach o gyngor wrth ysbryd jyst i'n helpu ni drwy'r wythnos. Croeso mewn ysbryd. Gewn ni plîs egni'r wythnos, egni'r wythnos y degfed ar hugen o Fawrth. Oce. Okay. Egni'r wythnos yw'r cerdyn barn, okay? neu beirniadaeth. Okay? Mae'r cerdyn yma yn siarad am asesu rhywbeth. Okay? So mae fe gallu bod yn ail enedigaeth o rhywbeth yn eich bywyd chi. Okay? Codi mewn i lefel nesach bywyd, okay? symud lan yr ysgol fan hyn mewn rwy ffordd. Okay? A mae hwn i lot o chi yn rhywbeth ysbrydol, okay? Chi'n agor eich hunan fwy at bethau ysbrydol, rai o chi, ok? Dyna neges fan hyn i rywun. Okay? A gyda'r gyda cerdyn yma hefyd, mae rhaid bod chi yn ei siŵr bod balans yn eich bywyd chi, okay? A mae rhaid i chi, felly, symud lan mewn rwy ffordd nawr, okay? Codi chi'n hunan mewn rwy ffordd. Cael rwy fath o ail enedigaeth fan hyn. Ok, so chi'n chi trawsnewid eich hunan rwyfaint fan hyn, a chi'n stepio lan nawr i lefel le falle nag chi wedi bod o'r blaen, ok? A mae hwn yn rili really dda i chi, ok? Yn dda i chi'n ysbrydol. So cedd i'n lyflu fyna am egni'r wythnos. Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, ysbryd, sialens yr wythnos. Beth yw sialens a fi moyn hwnna? Ok. Sialens yr wythnos yw'r peder o bentacle. Nawr, mae'r pedwar o Benteclau yn siarad am dal ar rhywbeth rhy dyn. Okay? Pan i chi'n cael cerdyn y ped peder o Penteclau, mae fe'n rhoi neges o... Chi jyst yn... Chi'n chi becso tymed bach am gadael pethau i fynd. Chi'n poeni am gadael rhywbeth i fynd. Okay? So chi'n dal ar yn dyn at rhywbeth. So mae hwn yn sialens i chi wythnos yma. A bod e'n dod mas yn eich sialens chi, wedyn ni, mae rhaid chi ddechrau felly gadael pethau i fynd rwyfaint. Ymddiriwch yn y bydysawd, ymddiriwch yn Duw, beth bynnag chi'n credu ynddo, oce? Okay? Ymddiriwch yn hwn nawr, achos mae pawb yn edrych ar eich gol chi, oce? Okay? Mae'n oce okay i agor eich dilo rwyfaint fan hyn, oce? Okay? Sy'n rhaid bod chi'n dal ar mor dyn at rhywbeth, oce? Okay? Amser nawr i adael fynd o rhywbeth fan hyn, oce? Okay? Diolch ysbryd. Ok. Diolch o sbryd. Gewn ni nawr, please, dy neges di, neges fach i i'r wythnos. Ah, ok, fi sydd ni yw'r pimp o bentacle, so mae'r pedwar a'r pimp dyn ni fan hyn. Mae'r pimp o bentacle yn gweithio fi bod chi wedi bod yn teimlo mas o bethau rwyfant yn ddiweddar, ok? Felly bod chi wedi bod yn teimlo Um, fe sy chi ar ochr rhywbeth yn edrych miwn ar beth mae pobl arall yn neud, felly. Okay? So chi mas o, chi wedi bod mas o bethau. Bod y cerdyn mae'n dod lan i chi'n ar fel neges wrth ysbryd am yr wythnos, okay? Mae ysbryd yn gofyn i chi fan hyn nawr i ddechrau fynd mewn i bethe. Felly, ymuno â rhywbeth, ok? Ymuno, pidwch cadw hunan tu fas. Achos mae'r allwedd gyda chi agor y drws i fi mewn i'r adeilad yma, ok? Dyna neges y cerdyn yma. Mae'r allwedd gyda chi'n barod i agor y drws a newid pethau yn eich bywyd, ok? So chi wedi teimlo mas o bethau yn ddiweddar, fi'n teimlo fan hyn, ok? Ond mae ysbryd yn gweithio chi nawr, right, ok? Agorwch y drws nawr a ceirwch mlaen a ceirwch mewn. OK. Diolch ysbryd. Lyflu. OK, be fi'n mynd i wneud nawr? Fi'n mynd i gael dec arall i eglurhau y cerdiau yma. I ni gael neges bach dyma bach mwy twfo yn wythnos yma. Diolch ysbryd. Gewn ni please eglurhad ar cerdyn y farn, cerdyn berniadaeth, please. OK. A beth sydd gyda chi yw cerdyn y byd. Nawr mae cerdyn y byd yn siarad am diwedd i gylch okay, yn eich bywyd chi. Diwedd i penod yn eich bywyd chi. So beth bynnag chi wedi bod yn neud am y deg ugen mlynedd diwetha, okay? mae'r cilch ma nawr yn dod i ben a mae cilch newydd mynd i ddechrau chi, okay? A mae hwn yn dod lan gyda cerdyn y farn y feirniadaeth yma, sy'n siarad am drawsnewid, okay? sy'n siarad am leflu lan nawr. A mae hwnna'n gerdyn lyflu i ddod mas gyda'r cerdyn yma, okay? ac mae fe'n gweithio fi bod chi nawr yn symud mlaen o rhywbeth yn eich bywyd. Chi'n gorffen cilch a dechrau cilch newydd sy'n mynd i fod yn lefel lot, lot fawr yn uwch i chi, oce? Okay? Chi'n chi mynd lan yr ysgol nawr, oce? Okay? Yn eich ysbryd a yn eich bywyd, oce? Okay? Mae'ch bywyd chi'n codi lefel fan hyn. Oce? Okay? Neges bach lyflu fyna. Waw. A mae hwnna i gyd yn dechrau chi nawr wythnos yma, oce? Okay? Diolch ysbryd, gef ni um, eglurhad ar y peder o Bentacleb, please, sialens yr wythnos. Ok, a mae cerdyn y lliad dwi wedi dod mas i chi, ok? Mae cerdyn y lliad yn siarad am bethau sydd falle ddim yn glir yn eich bywyd chi, falle pethau sydd ddim wastod yn wir, ok? Mae fe'n siarad am um, gallu fod mach o dwyll, twyllo'ch hunan am rhywbeth, ok? So falle bod chi'n dal ar i rhywbeth er mwyn trio cadw at rhywbeth, pinetaw, swydd, pinetaw, cariad, beth bynnag yw e, okay? chi'n trial dalar i rhywbeth, okay? chi'n trio dalar, ond be chi'n dalar i ddim, ddim yn hollol wir na glir, na falle'n iawn i chi. Okay? So na sialens chi wythnos yma, mae rai chi adael fynd o rhywbeth. Felly bod chi'n meddwl bod rhywbeth yn, yn glir yn eich bywyd chi, okay? ond Dyw e, dyw e ddim wastad yn glir, oce? Okay? Mae rhaid chi ffindo'r llwybr fan hyn sy'n iawn i chi. Ffindo'r llwybr, llwybr sy'n glir, oce? Okay? A'r llwybr sy'n wir i chi, oce? Okay? Diolch ysbryd. Gewn ni nawr um, eglurhad o'r pimp o fentaclau, please. Oce. Okay. Mae'r pimp o Benteclyn dod mas dy cerdyn brenin o gwpane. Mae brenin o gwpane yn frenin lyflu, oce? Okay? Mae fe'n ymwybodol o'i emosiynau, mae fe'n frenin allwch chi ymddiried yno, mae fe'n frenin sy'n just llawn cariad fan hyn, oce? Okay? So, bod hwn yn dod mas o'r pum bobman teclau, felly bod chi wedi bod yn teimlo mas o bethau, felly bod chi wedi bod yn edrych am gariad yn ddiweddar, oce? Okay? Mae hwn yn gweithio fi, mae brenin ac panau felly'n dod miwn i chi wythnos yma, neu felly gwrddwch chi rwy'n. Os chi wedi bod yn, bod yn um, cael problemau yn eich bywyd, felly bod person fel un nawr yn dod miwn i'ch bywyd chi wythnos yma, oce? Okay? Mae rwy'n yn dod miwn yn un i helpu chi, Oce? I ddod drwydde a beth bynnag sydd angen i chi adael fynd fan hyn. Oce? Mae'r mae brenin y cwpanau yma yn frenin, fel fi'n gweud, brenin hyfryd, brenin lyflu. Oce? A gallai fod rwy'n fan hyn yn dymu i'ch bywyd chi. Gallai hwn hefyd fod chi, felly bod chi di, felly bod chi'n berson sy'n llawn cariad, oce? Ond wedi caru chi na'n mas o bethau yn ddiweddar. Oce? amser i chi'n awr wythnos yma i symud ymlaen, agor y drws a gweld beth sy'n ochr arall y drws newydd yma i chi. OK? Lyflu, diolch ysbryd. OK, okay, be fi'n mynd i wneud nawr, fi'n mynd i edrych ar hwn mewn cwbl o wahanol ffyrdd. Strachwn ni fel cariad i ddechrau de, wedyn ni bod amser yn dod i chi wneud benderfyniad am rhywbeth fan hyn. OK, mae rhaid i chi um, edrych ar eich bywyd um, ynglyn â'ch perthnasau fan hyn i wneud penderfyniad o le chi'n mynd nesaf. Okay? Chi'n aros le chi neu chi'n cario ymlaen. A os i chi'n cario ymlaen, chi'n gadael y cilch yma ar ôl na'r chi'n gadael y cilch a chi'n mynd i symud ymlaen i lefel lot yn uwch yn, yn eich cariad, okay? So falle bod chi'n gadael un cariad, falle bod chi'n cwrdd â cariad newydd nawr a chi'n chi meddwl o beth fi'n mynd i wneud neu um, ydw i'n mynd i adael y cariad yma i fynd er mwyn symud mlaen wedyn ni, mae rhaid i chi wneud yna. Okay? Um, dim bod rhaid chi rando na fi bwys, okay? fi jyst yn darllen y cerdiau fel maen nhw'n dod mas. Ond um, mae rhaid i chi, mae rhaid chi adael nawr, mae rhaid chi newid pethau yn eich bywyd er mwyn bod chi'n cael dechrau newydd fan hyn, okay? A mae'r byd yn eich dwylo chi fan hyn, okay? cerdyn y byd. Mae'r byd o'ch blaen chi. So pidwch edrych nôl, pidwch meddwl, o, oh, um, os mae fi mae'n gadael fynd, oce? Okay? Achos os gadewch chi fynd, gallwch chi ddechrau'r cilch newydd a symud mlaen gyda cariad newydd lyflu. A chi wedi bod yn teimlo mas o bethau, so mae rhaid chi newid yna er mwyn ffindo brenin y cwpanau. A jyst ach bod e'n ddyn, gallu bod yn dyn menyw unrhyw beth arall, oce? Okay? Mae jyst egni, cariadus, egni rili lyfli gyda'r person 'ma, oce? Ond ma' raid bo' chi yn agor y drws, gadael pethau i fynd er mwyn ffindo'r person 'ma. Oce? Lyfli. Os ych chi mewn perthynas yn barod, weden ni, reit, uh, mae rhaid chi benderfynu beth chi'n mynd i wneud am eich perthynas. Um, felly bod chi'n mynd i ddechrau cylch newydd gyda'ch partner, oce? Okay? Mae rhaid chi adael pethau o'r gorffennol i fynd nawr. Um, a bod mwy clir am beth i chi moyn yn eich perthynas, oce? Okay? Chi ddim yn teimlo felly mas o bethau, felly bod eich cariad chi wedi bod yn mynd mas hebddo chi neu rhywbeth, a chi'n meddwl, wel, hang on, fi moyn bod yn rhan o hwn. Wel, mae'n allwch chi wneud yna, oce? Okay? Dim ond chi gall wneud y newid yna, dim ond chi gall siarad â'ch partner a gweud, Rynda, fi moyn do mas dy ti, neu fi moyn wneud pethau dy ti. Achos mae'r cariad mae yn enfawr yn eich berthynas chi, ok? So allwch chi wneud e os ych chi moyn gwella eich berthynas wedyn i wythnos yma, ok? Nawr den, os ydrychwn ni ar hwn fel gyrfa, wedyn ni, mae amser wedi dod i wneud dewis yn eich gyrfa chi, pyn e bod chi'n sefyll ei chi neu chi'n symud lan nawr. Felly bod rai o chi'n mynd i gael darchafiad swydd neu cynnig darchafiad neu cynnig newid swydd fan hyn. OK, wedyn ni, Mae'n amser nawr i gymryd e, okay? Mae'r cylch bych chi wedi bod yn neud yn dod i ben. Mae'n amser i chi nawr ddechrau'r gyrfa newydd yma, okay? So mae hwnna i fi yn neges glir fyna i weid, right, amser i chi nawr i symud mlaen gyda'r gyrfa newydd yma, okay? Wedyn ni fyny, chi'n dal ar rydyn ar y gyrfa sy'n gyda chi ar y foment, okay? Felly neg yw e'n um, neu chi ddim yn o'n llawn, a Felly neu gwe'n dod ar, ar timlad llon i chi ragor, oce? Okay? A os taw na fel chi'n timlo, wedyn ni nawr, mae'n amser i chi edrych, edrych tu fas i'r bocs na a edrych am bethau newydd, oce? Okay? Ond newch chi'n siŵr bod chi'n gwybod yn glir beth i chi moyn yn eich gyrfa neu eich busnes, oce? Okay? Chi wedi bod yn timlo mach mas o bethau, fel, fel fi'n gweud, felly bod chi wedi bod jyst yn timlo fel, o, oh, smor swydd mae'n tanio fi ragor, oce? Okay? Mae'n amser i chi edrych nawr, right, okay, beth sy'n mynd i danio fi, fi'n mynd i agor y drws nawr i gael dechrau newydd, i gael real dechrau newydd i wneud rhywbeth gwahanol i beth fi wedi bod yn wneud, okay? Mae rai o'n i'n mynd trwyddo yn yn bywyd, bywydau, okay? Mae rai o'n i'n newid gyrfaodd, fi wedi cael nifer o yrfaodd yn yn, yn yn, uh, faint o flynyddau, okay? So, a ni newid gyrfa, okay? M- mae rhaid chi gofio yn y bywyd yma, mae angen i ni ddysgu na pam ni yma, okay? edrych ar hwn o elfen ysbrydol, okay? ni gyd i fod yma i ddysgu. Okay? So i fi, a fwyaf bethau allwn ni wneud yn ymbywydau i ddysgu, okay? mae hwnna'n meddwl gwahanol um, gerfaoedd, gwahanol gariadon, gwahanol perthnasau gyda phobl, okay? gwahanol pethau ni'n wneud am hwyl, okay? popeth sy'n dod mewn i'n bywyd ni, maen nhw'n helpu ni i dyfu yn ysbrydol, oce? So mae'n bwysig, bwysig, bwysig, bod ni jyst yn cymryd cyfleon amser maen nhw'n dod, oce? Cymrwch y cyfleoedd yna, oce? Achos, sgwlwch, mae'r ma brenin a cwpaned ych chi fan hyn, oce? Rhywun neu rhywbeth sy'n neud i chi dimlo yn gyflawn yn emosiynol fan hyn, oce? A 'na beth fi'n teimlo sydd angen ar rai o chi nawr. Dim bod fi'n gweithio chi am adael swydd na busnes na dim, oce? Okay? Mae fe lan i chi beth i chi'n neud, ond fi jyst yn darllen y cerdiau a dyna beth maen nhw'n gweithio fi heddi, oce? Okay? A cofiwch bod y darlleniad mae'n gyffredinol, oce? Okay? So, falle bydd e ddim yn addas i chi gyd, ond falle bydd rannau o'n o fe yn addas i chi, oce? Okay? A os drychwn ni ar hwn fel arian, wedyn ni, mae eisiau chi newid bethau am eich arian chi nawr. Felly bod rai o chi yn gorffen perthynas a chi'n mynd i gael ysgariad a mae'r cyfrfynod yna wedi dod i ben. Mae rai chi nawr dechrau meddwl am arian. Pidwch dal ar ry dyn i'ch arian, achos byddwch chi'n teimlo mas o bethau, felly byddwch chi'n um, felly byddwch chi'n poeni am arian, oce? Okay? Os angen poeni am arian, ac mae popeth mynd i droi mas yn ffain. Ok, popeth mynd i droi mas yn iawn. Achos brenin o gwpane fan hyn. Ok. Um, alle fe fod hefyd le chi just nawr yn penderfynu beth sy'n neud â'ch arian nesaf. Ok, felly bod arian da chi yn eich cyfrif banc just yn eistedd na, ok. Chi moyn neud rhywbeth gyda fe nawr. Nawr i'r amser i edrych ar neud na, ok. Smowch chi mas yn yr oerfel gyda'ch arian ragor, ok? Os oes rhaid chi mewn dyled, mae hwn mynd i bara'n hir iawn, ok? Mae arian mynd i ddod mewn i chi fan hyn. A byddwch chi'n teimlo'n gyflawn yn emosiynol oherwydd yr arian mae'n dod mewn i chi. Byddwch chi ddim yn teimlo fel sy'ch chi'n um, fel sy'ch chi'n stryglan ragor fan hyn, ok? Popeth mynd i ddod yn well i chi ynglyn â arian fan hyn. chi'n mynd i leflu lan, oce? Okay? A gallai fod na fod, wrth gwrs, achos swydd newydd neu rhywbeth newydd chi'n neud yn eich bywyd, oce? Okay? Diolch ysbryd. Uh, iechyd na ren wedyn ni, mae angen i chi'n neud penderfyniad fan hyn am eich iechyd, oce? Okay? Um, I chi'n mynd i gael ymlaen fel i chi neu chi'n mynd i neud newidiadau, Ok, chi'n mynd i godi chi iechyd fan hyn. Mae'r fel chi wedi bod yn byw gyda chi iechyd yn dod i ben. Mae chi iechyd chi yn gwella fan hyn fi'n teimlo, ok. Um, chi'n dal ar i... Fi credu bod chi'n poeni bod yr problem iechyd mae'n mynd i ddod nôl i chi, ok. Ond sy'n angen i chi wneud na, ok? Chos Sim byd yn gweithio fi munud bod angen i chi wneud na, ellwch chi adael hwn i fynd, pidwch poeni ragor am eich, am eich iechyd, okay? Cyrwch mlaen ar anewch rhywbeth am eich iechyd i wella, okay? Chi wedi bod yn timlo, o, oh, os mae chi wedi bod yn timlo yn um, hyderus iawn, okay? ond byddwch chi, unwaith byddwch chi'n gwneud y penderfyniad mewn am eich iechyd a symud mlaen, byddwch chi'n teimlo lot fwy cyflawn yn eich emosiynau. OK. Ww, diolch ysbryd. Waw, oce, okay. be fi'n mynd i wneud na? Fi'n mynd i gymryd cerdyn oracl, jyst i orffen y darlleniad yma. Jyst i gael neges bach i ni orffen am wythnos y degfed yr hugen o fawrth 2026. Neges bach i orffen, please, ysbryd. Neges bach i orffen. Oce. Okay. Ac neges chi orffen yw, Doedd y daith ddim yn daith mwyaf hawdd yn ddiweddar, ok? Ond mae popeth yn dod at ei gilydd. Mae'ch ymunedd chi, eich cryfder chi, a'ch elfen o ddal ati, ok? Mynd i gael ei wobrwyo. Mae'r aros bron dod i ben, ok? Mae'r aros bron dod i ben. Cerdyn lyflu fyna, ok? Cerdyn lyfli o'r ffrydr lleniad yma. So beth bynnag yw'r peth ein chi'n mynd drwyddo ar y foment, beth bynnag sydd angen i chi adael fynd, er mwyn leflu lan nawr, okay? chi'n dal ati, chi'n Mae'n mynd ned chi a'r cryfder gyda chi i wneud hwn, oce? Okay? Allwch chi symud mlaen fan hyn, a mae beth sy'n dod i chi yn wobr lyfli, oce? Okay? Mae fe'n wobr o fod yn gyflawn yn emosiynol, yn gyflawn yn eich gwaith, yn gyflawn yn eich arian, yn gyflawn yn eich perthnasau, oce? Okay? Mae hwnna i gyd yn dod i chi fan hyn, oce? Okay? Mae fe ar y ffordd, a smo fe'n mynd i fod yn hir yn dod, oce? Okay? Dyna'ch darlleniad chi am wythnos yma. Gobeithio chi wedi joio fe. Os i chi cofiwch rhoi bawd lan, Cofiwch danysgrifio'r sianel achos mae pob peth bach fel â chi'n neud yn helpu fi. A os chi wedi joio fe, gadewch neges isod i adael fi wybod dylen ni gael chat â chi amdano fe. A os oes diddordeb gyda chi mewn cael darllenwyr personol, mae'r wybodaeth i gyd isod. Tan tro nesaf, joiwch yr wythnos, gadewch fynd beth sydd ddim angen arnoch chi yn eich bywyd ragor. Byddwch yn grif a smydwch mlaen, oce? Okay? Ac mae popeth yn lyflu yn dod i chi yn y dyfodol agos. Tan tro nesa, joiwch yr wythnos a welai chi yn y darlleniad nesa.